Le yi ta dzia? Le kuti kpɔ nɔ fiafia. Egɔmea ɖe? Bɔs, taflatsɛ na mía to le me kaba. Kpovitɔ megava lé mí o. Le bele ke ya.
Drɔ megava lé mí o hɛ, na mía to le me kaba. Ewe da be yɔ kpovitɔ va va. Da yɔ drɔ va va fi se mo le mission ho lea. Ao bɔs. Mo dzi kpovitɔ ɖe ke bo va va fi se mo le mission ho lo. Azɔn ɖo to ne nyi bo le kpɔ ame ɖe le agboa mo nua de chuzi ɖeka. Enyo, enyo me se bɔs.
Nuka o nye o wa kule bali ya ya. A a, nyɔnɔ ma den le zan ɖeka mea. Hey. Ɖekakpui sia megawu eɖokui o loo. Afi ka Sky hã dzo yi le aƒea me. Elabe Kesari meli o, eya ta wakatɔ le nu sia wɔm ɖo. Enyɔ tso kara meli o. Womegavɔ̃ kura o. Ame kae le message ya ɖoɖo ɖa?
Yisɔ mu tɔe, ne sɔ ne mi. Zowo ka blema ɖeke wɔwɛ kɔta edze akpɔ ŋkudzi ne mo. Mi ma me ne mi akpɔ la. Alo, alo Laro. Sky, fi ka nèle hã? Meto vi aɖe, nu ka wònye le dzii? Matrɔ gbɔ va le madzidzi me, medo go da va ƒle naɖe. Le sia. Ne mikɔ mo dzia, makaka ta na mi. Midzo.
Daga gblẽ ne ɖewo dzo vɔa. Tsɔ ha hegba ɖeka goma ɖe teƒea. Yetɔ vɔ, mi hɔme.
Enyo, esi le le dzodzom eya yi gaka me, eye va se ɖe ɣeka ɣie míakpɔtɔ nɔ agbe sia nɔ? Hmm.
Amɔke, megblɔ na wò bena em, le madidi me. Eya ta wɔ do dzi ko. Ahan. Le madidi me, míatrɔ do go. Gakame nye le madidimea me dzi la nya. Le madidi me la, Nèka ɖe edzia?
Ɛɛ, meka ɖe edzi na wò.
Magate le lao didi ɖe o lo. Elabe zi mamlɛ lea le dzrom sɔgbɔ. Mese gɔme bebe.
Mm, Mm. Melɔ̃ wò. Nye hã melɔ̃ o. Mm.
Na legbe na ɖokuiwò na lo. Enyo. Na mayɔ. Eyi Mesi. zã ɖe nye dzi.
Bye bye.

Nyemable mi o. Bɔs le nye dzro ŋutɔ. Ɖeko wòle abe ƒe ɖeka kple edzi vɔ wòdzo le mía gbɔ ene. Yeƒe gbɔgbɔa mele tsɔtsɔm ɖem o. Ela dzɔ dzi ne nye ŋutɔ hã be wòawɔ toe naɖo le afi si wòlea? Ɛ̃, hafi wòagbɔ. Aa, nu ka ta? Ɖe asi le ŋu wòaxɔ ŋusẽ le ŋusẽ dzi ale be mayi ɖe nye dzidzɔkpɔkpɔa dzi. Ɛ̃, meɖo la doʋiʋi sese na ɖokuinye. Mekpɔ boto yeye gbogbo aɖewo da ɖi. Medi la se gbã kplo nyui ɖe kɔa? A, naneke mevivi de nu ma me o loo. Aa, le nya nu sia?
Agbo dome gblẽ menye o. Mm. Aa, ah, ah. o, oh, o, oh. esi le kpɔe bena kesari meli o, ya tae nele agbemaɖo ta ma wozã le aƒea me ɖoa? Nga kesari la wɔna.
Ne mi mission aɖe eye mekpɔ boto aɖe si me filia, nya maxɔ mi gosi ne prop, mazẽ nyi ne mi te da ƒata nye meka mo. Le sia la ya. Ah, agbenɔnɔ sia ya medzro ŋkɔ. Ah, tafla tse megabiam mo, agbe si ne vivi nam nya ye manɔ me le. Le sia. Nu sia nu si dzi ɖevi aɖe lia, nyɛ be ne ne ƒe menuma mate ɖu dɔme nɛ o. Agbo dɔmegblẽ menyɔ.
Wɔ ya nɔ nukpɔm kpo.
Maɖu boto sɔ mo gege. Afi ka wò ka ne?
Medo gbe.
Ah ah.
Felix. Le gbɔtso gakpa mɛ a. Mo xɔ se be la kɔ tsa fi ma ye. Asa nye ma te ku tsa fi ma o. Yise ala yi ma. Sky ɖe. Sky ɖe aleke. Ŋka wònye dzɔ. Hafi ne le wuli do nene ma. Adzɔ nye ma te si ala yi ɖe ke ne mi afi ka Sky ya ɖe. Ah ah ŋke dzɔ. Ŋke nyi kuxia. Ne le dzi be akpɔ Sky ya la gbɔ dzi ɖe via ɖe. Alo ma ɖo te le nyi va le ma. Eva ɖo afi sia ko le ɣli dom mía ta. Nu ke dzɔ hã, maxɔ agbãwo no fifi le la kpɔ. Dagbe gblẽ nu alo le nyɔnu kafia le nyi ye. Kpɔm si kpɔm le kplẽ le la. Adza, em tafla tsɛ, megakpɔ ɖevi le ŋkume na ŋutɔ kurɔ lo. Le nya ƒe neni si mawɔ le gakpɔ mea? Ƒe ma de sɔŋ mɔ le afi ma. Mawu ta nu la gbɔ. Sky, aa, medze agbɔ lo. Egbɔ meva tafla tsɛ. Sky, ame ma ɖo ta sia be yi le wo dzi. Enyo mi nyam sia. Dzegbe nye le Sky gbɔ. Eh, nye gba kple mi wɔ operation aɖe. Gake si me wole be woatsɔ tɔ nye gome ne ma egbe be matsɔe ne mo. Me yɔ kaka mi tsikɔ. Fifia zɔ agbe megatsɔ na nye yɔyawo. Sky. Gblẽ ne bena aɖabatɔ sia alakpa dã wòle le yi ta. Ne maɖu akpa me ne zi ɖeka. Meda la kpɔ, etsɔ dɔ va nɔ eye me vɛ wɔ dɔa. Medru bena matsɔ ga ɖeke nɛ le me o elabe ga si me vɛ kpɔ le afi ma medu ɖa kura o, medzɔ dzi nam o. Le va afi sia le ɣli dom le nye ŋkɔ yɔm be ska le yi ta dzi ya, mi koe mi wɔ dɔ ɖe ya. Dɔ kae nye kpakple mi wɔ? Aɖabatɔe le nyea? Nu sia tae nèle fu ɖem la le kaƒomɔ dzi ga sia ga me ɖoa? Esi nèle nye home gbe yɔyɔ tsila ɖe menye be nyemedi la tsɔ ga ɖeke ne wò ya? Mate kpakple fifi la. Ɖe ŋutɔ ganye ta?
Eme manyo na wò. Kpɔ aɖabatɔ sia na ɖa. Le ɖu dzi nɔ te miam miam ŋkɔ le tutu be izã ƒe ma den le gakpɔ me. Eme ma nyu na ame si ne ɖi esi le nu kaba nenem o. Ah. Ne ƒe ɖeka to wui me ye me le gakpɔ me. Le dzi ma dom ne ne ya be kuia. Kpɔ ɖa latɔ si ye me kplɔ dzo le nua gbɔ le fiase me u nɔ na izã ma ɖa. Enyea.
Nya nye fiɔ ale si ye u dana le wo fiɔ afi ɖo. Mi le gu he mi le gu gbãtɔ si ye wɔ la ɖe le ame ŋutia ɖe menye nya me si fiɔ ale si ye la wɔ hafi aluia. Tagbe gblenu alo le dzɔ mu vi ye. Azɔ ŋu ɖoto. Ega si mexɔa eli lo. Gake nyematsɔ ɖeke le me nu o. Ke ze nya. Nyematsɔ ɖeke na o. Nu ɖeka pɛ si la na matsɔ ga ɖe nu le gama me ye nyi be. La ɖu kpe le dzi nam bena yi le mía fiafio ƒe ha me. Eye ha si me nèlia, la tsɔ yi ƒu ma va fiɔ ma kpɔ. Kpa kple miaƒe ŋkɔnɔ la ƒe nɔ ba. Eye nenye be meyɔ mɔ biabia nuwo ɖu nye biabiawo katã ŋu bena ẽ, wole le yewoƒe fi habɔbɔa mea, matsɔ ga no. Vali, biana be le habɔbɔ aɖe me hã. Bia nɔvifi lae. Nye velia le wò biɔm be ɖe le ɖo míaƒe habɔbɔa me vɔa? Trɔ biɔ nyitɔ. Wonɔ biɔ ame ka? Ame kae do le hame me? Kae nye wò aƒetɔa? Adza, e, enyo nenema. Bu zi le afi sia kaba na lɔ ɖoko Tɔdzi blema ɖa. aɖanyɔ evɔ paa. Ega si mekpɔ su ne mɔa yi me ye wòle be yeava xɔ Wole le. afi sia ke wana Adza, lɔ woha ɖoko sɔ na boma koklo le nyi dogo. ha. Ga si mazã le aɖa ƒu ɖeka domea. Asa na made lɔ Ne wòanɔ ɖe afi sia ke makpɔ nu, kpɔ mo nɛ ɖa, aye me mewɔ la, ekema Wò ŋutɔwò ɖeka le yi na mission wo. Míatɔ manɔmea hẽ, wò ŋutɔ ɖeka pɛ le le video ɖum kɔa? Aɖaba dzene le ɖetugbi ku mɔ le lɔkɔ xɔa made mɔ ɖeke le vivi seno la. Nyaka wonye gblɔ ne le ne. Ne nyi be me zã botɔ aɖe se gba ne vɔ yi le be drui hã ma da pass ne woe. Mɔ me ga dro ma ɖu nusi kpɔtɔ. Ehɛ boto ma wa woe tsɔ nusi ɖu me le afisia tsɔ va na kpakple aha. Nusi wɔne lea me le film lo. Nuka wo gblɔ be na nye ɖeka ma yi mission. Wo ka nɔnɔ ate le finyɔtu me míakpɔ ma? Hehehe, mase le nɔ meka yɔkɔ afi ma magase ke o, kpɔ nɛ ɖa. Elabe Kesari meli o kɔa le to mía godo be le operation wɔm alo? Ɛɛ, so kana meli o. Blem meli ŋutɔ kura o. Alea nèdi míanɔ wɔm alo? Tagbɔ mele nye hã si nyo lo. Aɖabatɔ gã ɖe menye afi sia. Megavɔn míawa bele sine tie ne tukana meli o. Meme lɔ ne ɖe ɔla le nuɖuɖua me na. Nuke efu ɖe na wò aɖaba dze le lia. Ifia le tsɔ nuɖutɔ la dzi kure do ne ma. Nye ma na wò ɛ, nye ma na wò ŋutɔ. Nye ma na wò. Ah, aziavi nye gbogbo dome tɔ ɖe ke tsɔ nu sia va na.

Menye o. Le be menye be vodada ye o. Eh. Zi gbãtɔ nyi sa le nɔna tapla tsɛ do ne ma. Ŋutsu ale gblɔ nam be yima ne dzidzi ɖo. Gake le va yi xɔ ye yi sɔgbɔ. Wò ɖekee nyi ŋgɔmekula alo nye ɖekee nyi ŋgɔmekula be srɔ̃. Egɔmea ɖe? Ne srɔ̃ɖeɖe mele ŋu o wa ɖe, dzizizi wònyea? Aa. Mègava de nye afɔku me o. Dzeme bebee. Enyo, enyo.

zɔ nɔ anyi nenema kpoo megabe yewo ŋuƒuƒlu aɖeke o lo elabe mi mele biblia le afi si o lo em ɖekakpuiwo mina ʋua dze ble o ega si ne le akpete ma mea hɛ esugbɔ akpa ne miame vea amegãe menye le míaƒe du sia me efia ƒe gɔmenɔla Ame aɖeke mefi kpɔ o. Mina míama ga sia ɖe ʋe. Ee, míɖo to. Ee, medo ŋugbe na mi bena nyemana ame aɖeke nanya nya sia o. Kpovitɔa va si o, la tsi mía dome. Ele nya aɖe gblɔm loo. Ɛɛ,
eme menyo na wò. Ee, nu dzem le lea? Aa, Amegã ka ƒe ŋkume le nye? Ele Kesari ƒe ŋkɔ le ɖokuiwo yɔm be yi nye amegã. Eme manyu nu kpɔ gbeɖe o. Eme edze gbe si mekpɔ su ne míawa wa. Ega si le lɔkɔ afi sia mekpɔ de na ɖeke na míawa. Hã yele va kpɔ yele va le vinyɔ tso mía gbɔ bena mí ne ma kpakple ya. Ŋɖe le wɔwɔ ma. Do akpe na Bosnia be ekpɔ na mlɔe na me. Mía ŋutɔ ame dzi bena míakɔ aƒe sia dzoe. Aa, ɛ, míawo mífi na aƒe menye ga ɖeɖe ko mífi nɔ. Ɛ, kaka ŋu la ke la kpɔ ɖokuiwo bena anyigba gbɔ lukoe kpɔtɔ ne yi aƒea dzo. Ɖeɖu la do akpe na míaƒe bɔsa ye. Hɛ, amegã, le ɖoƒe gbã yi klo dzi. Meva dze klo! Dzɔ nyuiɖe. Míegblɔ na Chifa be ne ƒu du. Mm. Eye ɖo to mí ƒu dzudzo gblem sia nu da ɖe zi ɖeka. Nane míaba.
Wɔleke amɔmaɖota gã ɖe nenye ɛ elɔdzɔ aƒega tso eƒle mɔtre sia tsɔ va le glɔn le mía dzi ne tsɔ ɖe nɔnɔ kaba ɖeka kpui dze me la ɛ maɖi na wò ɛ mele ɖem vɔ meta mam nɔ ne be megase ɖeka kpui le wo nu fifi la ya mɔtre sia ema tsɔ vɔ tsɔ nɔnɔ ɖe anya

Egatrɔ zu wumagbalua? Dɔla dɔla trɔ zu wumagbalua? Ŋutɔ mu ɖu kpe le dzi ŋu kpɔ nyuɖe be dɔla wònye hafi mi xɔɛ. Sky. Ke wo eh. Dala gaka gblɔ na bena etrɔ zu womagba lu. Meka ɖe dzi bena menye ga si ye mi fi tsɔzã me nyi sia o. Ega ma tsɔ ame te gbe ɖe dzi nɔ be nenye be mi fia me hiɛ vevi ɖe atsɔ wɔna ɖe. Azɔ aleke na gbɔgblɔ be etrɔ zu womagba lu do. Ye nye sia kpɔ ne le ye nye sia le wo ŋkume wotɔ kpɔ ɖa eh, eh, va Azɔ kpɔ ɖa aleke la. wɔ hafi trɔ zu womagba lu do. Le si bena nye menyana nu o ya. Nye menye movitɔ gake nye hã nye menyɔ. Nu sia katã be gɔme ɖe.
Kesari nye menyɔ enye nye ame si

Efi ka nèle? Va dze wifi le makpɔ. Enye nu kpobli le wò yɔm. Nu ke nye kuxea wò tumba? Nu ka wònye dzɔ ɖe ga si ye nye Kesari meva fi le wò aƒe me tsɔa dzi? Leke wòvam hafi wòtrɔ zu womagbaloo? Hmm.
Nyateƒe. Nu sia nu va na me ɖe taɖodzinu aɖe tae. Hmm.
Otsum ba mlimae menye ame aɖeke meflu na nye ɖe nu. Akpaku blibo siwo mekpɔ si oa eye menye. Tɔgbuitɔgbuiwo ƒe ŋusẽ, mele mia yɔm to nyɔnu movivi la yi. Nu sia nu si ye megblɔ le miaƒe ŋkɔ mea, eɖo la kpɔ wòawa nenema. Ne meyɔ mia mia tɔ la ye. Eh! Gatrɔ va teƒe vɔ. Ne menye nye Kesari. Kesari. Enye wo yɔna be Kesari. Ewo nye Kesari. Ame aɖeke mate nɔ te le ŋgɔ na mo. Yema ɛɛ. Ɛɛ. Kuku meku nɔ. Kesari.
Dɔla trɔ gbɔ va. Ɛɛ nama le kɔ me megabɔ. Maxɔ flan ɖeka le gasia me. Menyam si te me nɔ nenema.

Hello, boss. Uh, uh, uh, Yetutuma. Menya afi si eh, kesari yina azɔ. Uh, yema ɖetugbui aɖe gbɔ yim wole le ŋkeke siwo me. Uh, uh, ɖetugbui ŋkɔ nye Amɔke. Uh, etso uh, kaka uh, Orile ƒe kɔƒea me. Meso be haya xɔ ne le Anifo se ƒe mɔa dzi. Yetutuma megã esi mi le nu ƒom tɔ hã ya. Edze mɔ ɖo ta ɖetugbuia gbɔ. Uh, yema. eye ma megã gake megaŋlɔ be ega si be ŋgbele do na mɔ lo eya le vevi ɖe ŋutɔ akpe na o akpe nɔ kaka megã edzɔ di na akpe kaka ah medo gbe ɖa be nyakpakpa dzedzio megazun tofloko lo elabe dɔ si menya wɔwɔ nyuiɖea

Amɔkɛ,
nyemele seselãm si dom le agɔme sem o. Nenye be nyemable oa, dzika le nye tsom bena metsɔ nye dzi le wò nam eye mele wò lɔm vavã. Nenye be lɔlɔ̃ ƒe tɔsisi galém hã, meɖo la nye afi si ye wòkplɔ le yiyim. Amɔkɛ lɔlɔ̃ si meɖo na wòa ele tsitsim ɖe edzi gbe sia gbegbe. Hmm. Nye dzi bliboa katã. metsɔ le wò nam kekeŋ. Naneke meli si ye nyemate ŋu wɔ ɖe ta o, hẽ, amɔke. Mm. Gake um, dzika le nye tsom bena, ɖe amɔke la lɔm abe ale si ye mele lɔm enea? Tsã ɖe, ŋutɔ hã melɔ̃ wò tso wu ale si ye nèle susum ma. Nyateƒea? Melɔ̃ wò, gake nɔ te loo. Nya tsi vivi siwo katã nègblɔ fifi le ya? Ame aɖe ŋlɔe si le le gbɔgblɔm alo etso dzi me nɔe? Hmm.
Nya siwo katã megblɔa, wotso kaka nye dzime ke. Seselãme si ɖom mele ema. Wow.
Nyateƒe, ɖeɖe sɔŋ ko megblɔ na wò. Edzo dzi na ŋutɔ. Gake nu si le vevi ɖe na ma. ye nye be nya siwo katã Yohane gblɔ ɖe wotso wo dzi me vava. Mhm. Mm. Eh. Ɖe nèɖo ŋku evelo si gblɔ bena lɔlɔ si amegbetɔ ɖo na koklo alo xevia mebu be wòawui aɖui o.
Eh. Nye mese nya si nègblɔ gɔme o. Egɔme nye be kpovitɔe nènye. Wodɔ ɖo ɖa be Woneva lé nye Kesari. Gake mele aye wɔm na wò abe nyemenya nu si le dzi la wò kple mo ene o. Alo ɖe menyae bena nu siwo katã le wò aluaƒea, gbɔgbɔwo yawo nyana woa? Simi.
Amegã.
Abe ale si menɔ gblɔm enea, wòe agbɔ dzi ɖi. Kesari si ƒe nya gblɔm wolea ŋusẽtɔ gã aɖee. Eye eya te nɔ nya si gblɔm nye kplo mi le fifi lea sem. Medo gbe ɖa be eya megavam o. Ŋutɔ hã medra ɖo da ɖi ale bena mate ŋu kpɔ mi o. Nyateƒea megã.
Ɛɛ. Ah, edzi Eya ne ta dze me zɔ. wò dzi nedze eme. Akpe na wò amegã, ne nye mable wòa? Mevɔ̃ sɔ gbɔ ŋutɔ esi megbɔnɔa. Nye ɖeka menɔ ŋgɔ kpɔa nɔ megbe kpɔm. Gake ne ele gblɔm be kuxi aɖeke mele na nye oa, ke ma, tukɔ aɖe meli o, míazɔ ɖe edzi. Enyo, Simi, Amegã, medi be nàna míalé Kesare, ale bena míatsɔ de asi ne míaƒe amegãwo. Ela do dzidzɔ ne ŋutɔ, eye meka ɖe edzi be la wɔe, elabena ne wɔe kpɔ va yi.
Le ɖoƒe gbã, akpe manyagblɔ gã aɖe na wò, ɖe ale si nèka ɖe dzinye ta. Edze dzi na ŋutɔ.
Ɛɛ, le nyateƒe me Kesaria ŋusẽtɔgã wònye, gake menɔ xɔse bena ame aɖeke mele xixe sia me si dzi eh, Mawu ƒe ŋusẽ mate kpɔ o. Nyateƒe.
Eya ta mekã ɖe edzi be Mawu la kpe ɖe ŋunye Amen. eye makpɔ ta na dɔ si gbe nèdɔm ɖo ɖa. Mekã ɖe edzi o.
Akpe na wò amegã.
Akpe. Woyra o. Woyra wò hã.
Kesari, taflo tsɛ meɖe kuku nɔ. Megblɔ nɛ be nyemede le dɔ sia wɔ ge o loo, megbe gake zi ɖe dzinye be nye koe la wɔe. Nenye be nyemable oa, nu si le oa, eɖe dzi le ƒona ŋutɔ. Meku loo, hei. Esi medze si oa, eteƒe dzidzi. Eye gatsɔ wu ame lɔ vavã kple nye dzi blibo. Nye dzidzi nye be maɖe wò nànye srɔ̃nye. Ne esia de le eme ameke wuwo bɔ. Meɖe kuku nɔ, wɔ nublanui nam mègawum o. Tsɔe kem. Ɖo akã ɖe dzinye, nyemele wò wu ge kura o. Akpe nɔ, akpe. Elabe le dzava ɖe vi nam sɔgbɔ. Enyɔ, mese nu. Ŋusẽ siwo le nye nu me. ŋusẽkpekpe siwo le nye aɖe dzi tɔgbuitɔgbuiwo mixɔ nya siwo nedza dogo le nye nume sie ŋusẽ lea ale sie magblɔa nene tutu wòava me ma beni tso fi la dzi tsɔ yia la ŋlɔ be ɖe sia ɖe ku ɖe ɖokuiwo nu magadze si ame si ŋutɔe le nye havi nye kple miedo go nu ɖeka pɛ si la ɖo ŋkua ye nye bena enye kesari menye srɔ̃ kaka sẽne ku me